Saina kely aho amin'izao fotoana izao ohatran'ny hoe tsy dia misy resadresaka mikasika ny tontolo iainana mihintsimintsiny izany fa samy variana any amin'ny fanarenana, variana any amin'ny toekarena, any amin'ny resaka ara-bola fa ohatran'ny natao ambanin-javatra be ny resaka tontolo iainana. Ka tokony ampahatsiahivina fa ilaintsika, tena ilaintsika indrindra indrindra tsika eto Madagasikara ny fanarenana ary ny fikolokoloana ary indrindra ny fiarovana ny zavaboahary satria efa maro ny zavaboahary pirenena no efa lany tamingana, ho lany tamingana ary efa simba indrindra indrindra ny resaka ala. Satria ny ala dia ilaintsika ao amin'ny fiainana andavanandro na amin'ny zavatra ilaina tsotra toy ny hazo. Ny manaraka an'izany eo amin'ny resaka famokarana ara-sakafo ireo hazo azo atao sakafo avadika ho sakafo, indrindra indrindra ireo hazo ilaina indrindra handrindra ny toetr'andro eto Madagasikara izay mihamaina dia maina tokoa. Ka izay no mahatonga ahy hoe. Ny resaka tontolo iainana ve tsy ao anatin'izao programa izao sa mbola ao anatin'ilay fahasahiranana dia adino izany resaka tontolo iainana izany ka. Tsara ny mampahatsiahy antsika rehetra fa ilaintsika ny fiarovana, ilaintsika ny fanarenana ary ny fitandrovana ary ny fikarakarana ny resaka tontolo iainana na ny environnement, indrindra ny rano sy ny ala ary ny biby, satria ireo no iankinantsika olombelona, tsy maintsy miankina ary miara-miaina amin'ny zavaboahary ny olombelona na tiany na tsy tiany mba hahalavorary ny fiainany tsirairay eto ambonin'ny tany. Ka noho izay izany lasa ohatran'ny misy fanaovana ankilany kely ny resaka tontolo iainana eto amin'ity ilay governemanta ity ka mba mahatsiahy aho, tsarovy fa tena fototra iainantsika olombelona ny resaka tontolo iainana indrindra indrindra efa manomboka ho lany tamingana ireo zavaboahary na ny biby na ny hazo ary efa manomboka ho karakaina ny faritanin'i Madagasikara manontolo, betsaka indrindra indrindra ny doro ala. Tokony hasiana fijerena akaiky re tompoko ny resaka fandoroana ala, izay antsoiko hoe izay mandoro ala mandoro tanindrazana ka tokony handraisana fepetra hentitra mikasika an'izay fandoroana tanety izay satria mety ho rava tanteraka ny ala sy ny biby manan'aina eto amin'ny tontolo iainana eto Madagasikara raha mbola mitohy ary raha tsy misy ny fanentanana any amin'ireny toerana lavitra mbola tsy ampy fahalalana ary tsy ampy fitaovana hiarovana ny ala ireny, ary raha mbola tsy misy ny fandraisana fepetra tsy atao ambanin-javatra satria ilaintsika ny tontolo iainantsika satria harena azo ampidiram-bola na resaka amin'ny resaka fanaovana fanodinana an'ireny ravinkazo azo atao fanafody fitsaboana azo amidy amin'ireny firenena mankany ivelany, ao koa ny vokatsoa azontsika eo amin'ny resaka fizahantany izay azo atao mihitsy ny mitrandraka azy ary mety hampiditra tombontsoa be dia be ho an'i Madagasikara raha ohatra ka voarintsika ary voakarakarantsika ireo resaka tontolo iainana misy eto Madagasikara. Tsarovy fa i Madagasikara dia anisan'ny firenena manana ny zavaboahary tsy misy any amin'ny tany hafa ary tsy misy any amin'ny firenena hafa ka. Tsarovy izany fananan'i Madagasikara, izany fananantsika izany an, mba ho tandremana ary mba ho kolokoloina ary indrindra indrindra mba harovana ary raha azo atao dia ny mampitombo azy.